Obusingye musiibire muta? Naabashima rwaka naabakiira, Ruhanga naabakunda na baamaraika naabareetera obunabi bw'eriizooba, obu ndikuza kuragura nari kurabura nari kugamba aha erection erikuza kubaho kutandika n'omwaka ogu then oburuuru bukateerwa omwaka ogurikwija omu kwezi kw'okubanza. Nintwara okumanyisa buri muntu weena omu Uganda, abaana abakuru. abakaikuru abaguritse bakuru b'amadiini n'abandi omu nyikiriza zoona. Nyowe ndi omucwezi baguma nindagura ebirikubaho kandi ebirikuza kuhikiirira bitarikurenga bitakuhinduka. Engoma teikabaire kuhinduka. Buri omwe, hariho ekigambo ekiri omu nsi ngu buri omwe ayetereeze. Buri omwe atebeekane. Gavumenti ekiri omu butegyeki ekirimu, tinkugamba ntyo ngu nimpagira gavumenti, kwihaho ningamba ntyo ahabw'obunabi nari nk'obutumwa bwa Ruhanga obwatsindikire omu nsi kugira ngu buragare kandi buri omwe otafeerwa amagara gaawe, otafeerwa owaanyu kandi hatagira ekyakuhikaho ekitashemeire, gavumenti eri omu butegyeki tekabaire kuhinduka. Ruhanga abaire nangambira ngu ngambira abantu, iwe orikuza kuteera akaruuru, ku orikuba nokateerera opposition, noija kuba waakanaga, nari noija kuba waakashiisha. Mbwenu imwe abarikwenda kushiisha oburuuru waanyu, nimbagambira ngu nimutabushiisha. Obwire buriyo nibuza kuhika, engoma ziriyo niiza kuhinduka, n'abarikuzitwara nimbamanya. Oku barikwija kubaho bwona n'oku birikwija kuhinduka kwona. Kwonka egi erekishoni ei turikuza kuzamu, gavumenti eri omu butegyeki tekabaire kurugamu. Gavumenti egi eriho, egi eriho ei murikureeba tekabaire kurugaho. Omu buruura obu tiburikuza kugiihaho. Mbwenu hatakaagira owaakora ekintu omu butamanya, hatakaagira owaakora nari owaateekateekayo omu biteekateeko ebindi. Nari mukaboihwa emyoyo endiijo ahabw'okwikiriza kwanyu? Ku torikuruga kuteera obu oburuuru twaburugamu, opozishoni neeza kufa. Ndeebire opozishoni neefa neehwa amaani. Buri opposition yoona eri omu Uganda obu nibwo bwire bwayo burikuza kukomaho. Yaaza kuhwa amaani n'eki mutakareebaga. Kuruga enyima oku eizire neija, kuruga enyima oku eizire neekora. Twarenga ogwo omwaka, opposition yaaza kuziikwa. Mbwenu abarigarukaho nimwija nari niija kuba nimbabagambira mutakaateekateeka ngu hariho politics nari opposition erikwija opposition erikwija kugira ngu yatwara gavumenti. Opposition yaaza kukoma omu kisanja eki ekyaza kugarukaho nari eki ekiturikuza kutaahamu. Ekisanja eki erigarukaho politics ya Uganda yaaza kugaruka omu military tihaine civilian weena orikwija kuba naatunga amaani. Tihaine civilian weena orikwija kuba naatunga obushoboorozi, nari naatunga, naakundwa nari na. Tihaakiriho kurangwa kurangaanwa kwona okwa opozishoni omu Uganda. Yaaza kuziikwa omu mwaka ogu ogu twaza kutaahamu, buri opozishoni weena yaaza kuziikwa omu mwaka ogu ogu twaza kutaahamu. Abantu abarikuza kugarukaho boona nibaija kuba nibakorera gavumenti, bari ba agenti ba gavumenti, n'ekibiina ekirikwija kuba kiri omu butegyeki nikyo kirikwija kuba nikigyenda n'abantu abo. Kwonka ekibiina ekirikuza kugaruka omu butegyeki nikiiha? Nihaza kugarukaho ekibiina ky'amahe. Amahe

Tihaakiriho opposition nka civilian weena orikwija kugarukamu kutunga amaani nari kugira eki yaagasha omu Uganda. Obwo n'oburoori oburikuza kugarukaho, obwo n'obunabi obu Ruhanga we naayenda ngu ngambire ensi. Mwikirize, eki mutarikwenda kibatware omu ki murikwenda, kwonka tihariho kirikuza kuhinduka Tihariho ki murikuza kukyendeeza, tihariho ki murikuza kwihaho, tihariho ki murikuza kwongyeraho okwihaho okutegyereza ekirikwija, nakyo nkaija nkakibagambira n'obwire bwakyo. Kwonka mwikirize eki, mucwe bugufu, mugyende mpora, mutwaze gye, mutakaatsiga magara omuri eki, eki murikuteekateeka ngu nikiza kutemurwa. nk'anaabaraguriireho emyaka eyahwaire nkitumirwe, naabagambira amahe agarikwija kuba nigateera abantu nigabaita aha muhanda obwire oburikwija. Obwire nibwo obu. Obwire nibwo obu. Naagaruka naabagambira aha muserikare kugaruka kugira value, obwire nibwo obu. Mbwenu otarya ngu omuserukare naagira abu bariyo, iwe civilian then nooguma noomwirukanga omu maisho. Obwire nibwo obwo. Kwonka gavumenti ekuza kuhindika, hatagira owaaba abaiha, obu n'obunabi obw'abacwezi nari Ruhanga obu angambiire ngu nyije mbagambe. Gavumenti tekuza kuhindika. Gavumenti eriho, niyo ekiriho, niyo yaaza kuza omu elekishoni. Gavumenti eriho, naba ningamba gavumenti ningamba egyo famire, famire egyo eriho tekabaire kurugaho. Kuba baataho omutabani oba haazaho omwishiki oba haazaho omushaija oba haazaho nyinabo oba, gavu egyo eka ekirikutegyeka Uganda ekiineyo ekyansi endiijo teine y'eizire kutegyeka Uganda. Mbwenu mukyendeeze, tukyendeeze ebi tube nituteekateeka, ahabw'okuba Ruhanga yaagamba, Tugyereeze ekigambo kya Ruhanga ku kiraahinduke, niwe yaareetsire omutegyeki, then tugyende n'abategyeki boona abariija kuba nibeyongyera. Ruhanga abampeere obusinge.